Hemmäňize salam dostlar men Ataşka kanalyma hoş geldiňiz. Bu günki video film dünýäsiniň ýatdan çykmajak dört sany filmi hakynda. Eger romantik komediýa halaýan bolsaň Coming to America. Eddi Mörfiden altyn klassyka. Baş gahryman şazada Akim pul bar, güýç bar, hyzmatkär bar, ýöne bir zat ýetenok, hakyky söýgi. Şonuň üçin ol Afrikadan çykyp, New Yorka gelýär.
Öz kimdigini gizleýär, adaty adam ýaly ýaşaýar we adaty adam ýaly işleýär. We hakyky durmuşy ilkinji gezek görýär.
Film doly Eddi Mörfiniň gülküsi, segsenji ýyllaryň gyzgyn atmosferasy we gülki bilen arylan romantika. A City of Hope. IMDb reýtingi ýedi bolan Coming to America filmi üçin çykarylan çykdaýjy ýigrimi sekiz million dollar bolup, filmiň girdeýjisi iki ýüz segsen million dollardyr.
Iň gyzykly ýeri hem Eddi Merfi bu filmde birnäçe keşbi bir wagt oýnaýar. Eger ýeňil, ýürekdeş we gowy film gözleýän bolsaň, Coming to America hökman watch-listiňe goş. Eger dogrusyny aýtsam, Everything Everywhere All at Once bu film kelläňi birleşdirýär. Ýöne içindäki bolýan wakalar ýüregiňe ornaşar.
Baş gahryman Ewelin adaty bir kirýuwýan dükanyň eýesi. Pul ýok, işi hem kelle agyr derejede. Maşgalasy bilenem hemişe stresde.
Birdenem bum!
Älemiň içinde özünden başga-da birnäçe özi bardygyny öwrenýär. Şondan soň film, multiwers, gülki, Çyn söýgi hemmesini bir ýerde jemleýär.
Kung fu bar, bäz sahnalary bar, ýöne arasynda şeýle bir maşgala duýgusy hem bar, özüňi birden ümsüm duýarsyň. IMDb reýtingi sekiz, ýedi sany Oskar, şol bir sanda ýylyň iň gowy filmi saýlanan Everything Everywhere All at Once filme çykarylan çykdaýjy ýigrimi bäş million dollardy. All the places I could be. Mişel Ýo bu filmde ömrüniň roluny oýnaýar. Action sahnalary bolsa Jeki Çan stilli, çalt arassa döredijilikli.
Bu film kelläňde dogrudanam meniň başga wersiýalarym bamyka diýen soragy ýuwaşlyk bilen döredýär. Bu film düşündirip bolmaýar, diňe görmeli. Everything Everywhere All at Once hökman watch listimde bolsun. Bu film DreamWorks Pictures we Universal Pictures tarapyndan düşürilen Gladiator. Film erkeklik, ar-namys we ar alyş barada ýazylan. You do have a name. My name is Gladiator. Baş gahryman Maksimus, Rim imperiýasynyň iň güýçli generaly. Imperator oňa ynanýar, halk oňa hormat goýýar. Ýöne bir günde hemme zat elinden alynýar. Bir general, bir gul, bir gladiator arena çykyp. çykýarlar we diňe diri galmak üçin däl, adalat üçin söweşýärler. IMDb reýtingi sekiz bütin ondan bäş bolan Gladiator bäş sany Oskar, şol sanda iň gowy film saýlanýar. Bu filme çykarylan Çykdajy budjet bir ýüz üç million dollar. Rassel Krow bu filmde legend bolýar. Bu film diňe söweş däl, bu film adam ýykylsa-da nädip dik durmalydygyny görkezýär. Eger söweşli we ýatdan çykmajak film isleýän bolsaň, Gladiator watch-listiňe goş. Ratatouille. Bu film Pixar Animation tarapyndan düşürilip, soňra bolsa Walt Disney Pictures tarapyndan çykarylýar. Bu animasiýa diňe çagalar üçin däl. Bu film arzuw, batyrlyk we men muny başaryp bilerin diýen duýgy barada. Baş gahryman Remi adaty bir syçan.
This is me.
Ol dünýäniň iň gowy aşpezleriniň biri bolmak isleýär. Parižiň aşhanalary, gizlin bişirmek we uly arzuwlar, hemmesi gülkünç, ýyly we ýürekden. IMDb reýtingi sekiz bütin ondan bir bolan Oskar baýragynyň eýesi, şol bir sanda iň gowy animasiýa saýlanan Ratatouelle filme çykarylan çykaýjy bujet elli million dollar. Iň güýçli söz bolsa her kim aşpez bolup bilmez, ýöne gowy aşpez islendik ýerden çykyp biler.
Bu film aşhana barada däl, bu film özüňe ynanmak barada. Eger ýyly, akylly we ýatdan çykmajak animasiýa gözlän bolsaň, Ratatouelle hökman öz watchlist-iňe goş.